Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana. Ni lava ku hetisa mhaka liya ni nga vulavula hi yona ni ku, xana why tihosi ti nga yi emasirheni? xana why tihosi ti nga attend minkosi laha ni vulavula hi minkosi leyi mi kumaka ku loveni ku love vanhu va tiko ra yona or ku love munhu wa tiko ra yona a va ngheni a masirheni ku la ku lahliwaka vanhu va tiko ra yona a ni ma swi tiva ku tihosi tin'wani va na masirha ya vona la ku lahliwaku tihosi ntsena se mi nge i ni yi veka la or ni ta na yona hi ndlela leyi. Laya mi kuma ku ku na masirha ma khale ma tele etikweni masirha lama ma khale vokokwani wa hosi or tihosi letiya to sungula ku na swilo swo karhi leswi va nga swi endla ka masirha lamaya before vaakatiko va endla va lahla se mi kuma ku masirha lama ma khale ma tele ku laveka yini masirha mantshwa kwala tikweni Tindhuna va ta ya va ya byela hosi ku le xirhapeni ku tele. Ivi hosi yi vitana xivijo, yi vitana vaakatiko ku va vaakatiko le mandlwavini se mandlwavi ma tele or swirhapa swi tele, se hi lavana na ndhawu yin'wana. Ni vone nsimu ya ka manimani, swi nga va njhani hi vulavula na n'winyi wa nsimu liya hi teka nsimu liya? Hina vaakatiko hi ta humesa ti-two-bob-o two-bob-o or ticheleni hi nyika n'winyi wa nsimu liya ku hi lava ku tirhisa ndhawu liya ka yini ku va ma ma masirha or ku va swirhapa swintshwa kumbe hi ya hi ya n'wi lavela ndhawu yin'wanyana a ya a ya rima kona hi ya hi ya n'wi tshetshela kona a rima kona loko ku ri ke ni n'winyi wa nsimu a nga pfumeli. hi ta endla hi ta ya lava ndhawu yin'wana hi secha kona hina vaakatiko ivi swi pasa va yi kuma ndhawu Ndabezitha va ta ya na vanhu va le vuhosini va ngati ku na swilo leswi tirhiwaka laha before ku sungula ku lahliwa vanhu i xiyila i swihundla. i swilo swa vona leswi vona va swi endlaka laha hina hi nge swi tivi ku Ndabezitha na vanhu va vona va le vuhosini va ngati va fike va endla yini laha masirheni lamaya that's why mi kuma va ku yini hosi a yi ngheni laha ka masirha lamaya xin'wanyana hi lexi mi kuma ku loko va ku hosi that's why yi nga ngheni mi kuma a tikweni ku lova vanhu vhiki na vhiki a tikweni ku dlayiwa etikweni ku halaka ngati etikweni ku va na makhombo hi mhaka ya yini? Ndhavezitha va ye va ya nghena emasirheni laha ku lahliwa kona vaakatiko, laha a va fanele va nga ngheni. Se Ndhavezitha va make sure ku a va ngheni emasirheni lamaya hikuva loko vo nghena laha masirheni, tiko ri ta lova. Vhiki na vhiki ku ta tshama ku ri na minkosi ku lahliwa vanhu laha tikweni, ivi mi kuma ku ndhawu yi ta or hosi va sala va endle va sala va nga ha fumi munhu. Mi kuma ku tiko ka ha ri hava vanhu va hela. Vhiki na vhiki ku tshama ku ri ku lahliweni. Se ku na swilo swo karhi leswi vona va nga swi endla le, mina a ni swi tivi. swi tiva hi va le vuhosini hambi va kha va swi tiva van'wani va vona va nge mi byeli i swihundla swa le vuhosini ku na swiphiri swa le vuhosini laya va ya endlela ku vanhu va nga lovi vanhu va nga heli loko mo languta matiko mo tala tihosi a ti ngheni emasirheni loko va n'wi byela va ku Ndhavezitha swirhapa swi tele Ndhavezitha va ta fika va yima ehandle ka gede. Loko ku ri ku na xitshabyani nyana va ta fika va yima va languta ku and impela mani lava ma tele ku fanele ku endliwa man'wani. Na loko mi twa va ku ndhawu exit a va ri ku vitaniwa xivijo le a masirheni ku tlhumile ku lava ku basisiwa, va fika va yima va languta va ri le kule ku himpela ku tlhumile ivi va vitana xivijo. Tindhuna ti famba ti vitana xivijo ku ma laveka le xivijon va ri mandlhozi ma tele ku fanele ku ku ku laviwa mandlhozi man'wani kumbe mi fanele mi ya mi ya basisa le masirheni. Se hi swona leswi mi kuma ku tihosi a ti ngheni emasirheni. Va endlela yini? Ku nga loviwi etikweni, ku nga tshami ku kha ku lahliwa siku na siku, ku nga vi na mabadi or ku va na makhombo or mi kuma ku tiko rero ri hume hi swo hambanahambana, ku tshama ku kha ku halaka ngati. Se tihosi va endlela yini? Ngopfu swona sweswo ku ze va nga yi emasirheni. I milawu ya khale ya vakokwana wa kokwana wa vona. ma ni twisisa. Se lava va nga na vutivi byin'wana hi swona va ta tatisa kwalano va nga ta tatisa kona va hunguta kwalano va nga ta hunguta kona. Na khensa ku va ni languta chanele ya Matimba ya Manana Maluleke. Dankie.